CDC mino nih tlun inn nan tlawh ca zongah ai lawm tuk. Bawipa nih thluachuahnak in pe hna seh. Amen. Le Baibal ca rel ka duhmi phungchim tu a ngan le khat a me pakua. A me a ngan le khat a me pakua in pahra a ngan le nih pakhat cun a dang ka rel ṭhan te lai. Hnukchintu nganhlekhat a hme pakua, Maw tlangval hna, nan tlangvalnak kha lawmhnak in hmang ko u. Nan tlangval lio hin nan lung nih lawmhnak hmu ko seh. Nan duhmi kha tuah ko u. Nan lung a duhmi kha hmu ko u. Sihmanhsehlaw nan tuahmi thil paoh ah khan Pathian nih bia a kan ceih lai ti kha hngal ko u. Zeihmanh nan lo lei theihter hlah u, zeihmanh fahnak in phakter hna hlah u, saupi na no ti lai lo. Cucaah nan ṭanuah lioah nanmah an sertu kha philh hlah u. Miṭhalo hna a phak hlanah an cungah nuamhnak zeihmanh kan ngei lo nan timi kum nga a naih hlanah hin. le a ngan hlei nih a hme hleithum binak ah a vun kal ṭhan lai. Pathian cu ṭih law a nawlbia kha zulh hna, zeicahtiah minung cu hi nawlbia hna tuah awk caah hin pei rak ser a si cu. Pathian nih kan tuahmi thil paohpaoh hi a thli tein kan tuahmi si hna seh, a ṭha kan tuahmi si hna seh, a chia kan tuahmi si hna seh, bia a ceih dih lai. Pathian nih kan tuahmi thil paohpaoh hi a thli tein kan tuahmi si hna seh, a ṭha kan tuahmi si hna seh, a chia kan tuahmi si hna seh, bia a ceih dih lai. Kan Baibal rian nih kan dihlak ca Bawipa nih thluachuahnak a pek piak ko seh. Hallelujah nu mi ka pa kai lawng e. Tuzan ca nak mino ca na Bawipa kai na san nu thawng tha chim ding in Bawipa ka dil. Mino hna nih kan herh mi Jesuh nang ah na se. Kan no lio te nang ba duh ning ten kan caan kan hman khawh nak ding caah tuzan ca thawng tha kan chim ding mi vialte hi Hnam nih thluachuahnak kan pekpiak ko tiah Fapa Jesuh min in thla ka cam Bawipa ka Pathian. Amen. Ka hi kan vun rel tikah Maw tlangval hna, na no lio ah khan nuam te le lawm tein um ko a ti. Sihmanhsehlaw Pathian nih bia an ceih lai ni cu a thli tein na tuahmi zong siseh zeizong vialte Pathian nih bia an ceih dah ceih caan um lai ti.

Sinain kan Baibal cathiang ah kan hmuhmi cu na tuhmi na zum lai, na tuhmi na dawh lai, na tuh ningin na cungah tlung lai. Na tlangval lio tein faithful tein na um i zaṭha te na um si ahcun, na nungak lio te zaṭha te na um si ahcun, na fanu na fapa kha na zia ningin na zum te lai. Bawipa min thangṭhatnak ko seh. Mah ca cun ka tlanh bal lio, na nungak vialte na fanu na vapa kha cawnpiak ka timi kha na nungak na tlanh bal lio i na ziaza ning kha na fale cungah na tuh te ding, na zum te ding a si. Bawipa min thangṭhatnak ko seh. Aizawl ah nungaknu ai dawh takmi le mi a leng peng a duh le zanṭim a ṭin, a duh le zingka a ṭin, duhtawk in a ummi, zu a dingmi, naihkharap ah kal pengmi, duh paoh in tlangval ai khenmi a um. A lu ahcun va a um naih, fanu a um naih. A fanu cu amah bantuk lengmang in a duh le len, duh le zu a ding, a duh le ṭin, duh paoh in um le a nu nih cun "Ei ka fa, ziah maticun na um? Maticun minung hi um phung si ṭung lo," tiah a vun cawnpiak. A fanu nih cun, "Ka nu, nang tah na nungak lio ah zeitindah na um?" a hal. A nu cu amah thlah vialte amah um tawn ning likkulak tein a fapa a fanu kha an um i a mitthli bak zur a tla i a tuhmi kha a zulka. Mata cun tuzan caan ah hla kan sak lio ah khan Bawipa kei zeidah tuzan caan ah nungak tlangval ca zeidah ka chim lai ka ti. Ka lungah rami cu zeidah si tiah cun na varjinnak kha ven Keep your virgin. Mate va khah ra. Nungak na sinak kha fel tein kilven. Tlangval na sinak kha fel tein kilven. Atu ah inn thawng i family life ah a buai bikmi cu nu nih fa i ratpi, pa nih fa i ratpi, Nu le va i uk ṭung i nu le va ai ṭhenmi hi zeitik hmanh ah mah inn ṭhawng kha a nuam taktak kho lo. Fale zong nih mah nu taktak si lomi ka nu hmun ti kha a tlun kho taktak lo. Pa le si zong ah ka pa tining taktak a si lomi a pa ei ka pa tining kha aa relrem kho taktak lo.

Nupi va na nenh tikah a piangthar cangmi nih piangthar lomi duh bak lo ding, piangthar lomi khit bak lo ding, aa piangthar lo nan ka duh ko, ka cawnpiak te lai na ti ahcun zeimaw zat kha na nunnak kha nai thap a hau lai. Kei kan nupa tein kan piangthar va ve lo, kan i um ahhin. Kan nupa kan i um duh ruangah tipil kan ing. Tipil in lo ahcun pastor nih lehthah khawh si lo. Mah ca cun Hakha Lunginnpi Baptist Lunginnpi ah khin tipil ka in a ing ve. A reason cu Jesuh duh ruangah si lo. Lehthah duh ruangah kan i kan kan i tipil kan ing. Mah cu kan vun i lehthah. A ni le Pathian thei lo, kei le Pathian thei lo. Nizan ni ah thil suk. Ah, khawci kan mui. Ngakṭi cu kan rak um, asinain Pathian hlangfahnak in kei kha ka pa a thih. Ka pa thihnak in Bawipa nih a ka auh i ka vun piangthar. Ka thar ah khan a nih piangthar lo, kum thum chung bak a ka dam. Thla ka cam, ka cam lio danah ka lu bak tein a ka dawih, it a ka ti. Pathian nih nangmah bantuk hrutmiang in a rel. Voikhat na chimmi kha zungzal caah za ti cu Na tiva khing a piangthar hlannia khan a rak a hrem kum thum chung bak kha. Asinain kum thum chung bak kha thla ka cu pek zan fatin ten rawl ka ul ka lung a fah tuk i ding ka kha a chuak mi a hring bakin a chuak kho. Mah ti cu thla ka cam bu lo ah khan ani kha zeitindah a pianthar tia cun mi thla bak a hmuh cu Minung sinak ah zeithum in piak thar kho ding si lo. Maka rawlhrawn kan rawlhrawn an kan au i hin Hakha Pino pa kan um rawlhrawn kan kan rawlhrawn nak kha khi vai lei ah si dawr thar lei ah si atu i ka um ve kata kata lalte kan ti lal thang a fang lei nak hin kata lalte kha phone a ka chut mi kha tu zin ka thong than na chim nu sa su ka rai pum du tinan ka rak i chawn manh ti lo le a u le in siangah mang zi te na ro kan hro ma cu kan ti ni na zi parha rom se ma baka chun hi ka hin pu no kio ina um hi ka hin doli nu te ina um hi ka hin kan ma ina um ma cu hi ka pu no kio in kan hun lok bak zan na zi parha rom se ma bak chi ti kan kal ti ni bak he kan pa a keng bak ah khinlung nih phawt ti bak in a ce a thaw kan thei veve mah bak cu ka hnun i let veve i van nih cun mithla ti awk thei lo le mu hodah nan si hodah hodah hodah ho nih dah lung nan ka che ti mah bak cu pu no kio in kha a cung he tang he ten an kawl ti a ba kawl ti a kan an i thup silai ti pakhat man a mu lo tlawmpal a cun hi ka pu no kio in pong hi doli nu to rak chuak in Vante zeidah nan kawl te? A to pakhalum an ka cheh te. Ma cun zeihmanh si lo mithla si mithla te. Atu lai te a kan vawlei tippak hi alak i kan in i so tabakin amun cheh i tlawmpal a zei na si te ka za um lo so tabak amun cheh tha vei nih vei thum a kan cheh cang e tu kha nangmah zong khan um an cheh kha mithla si ko a ti Mah cun kei nih cun kei cu ka piangthar i mithlam in ka chek ngam lo. Nang cu na piangthar lo mithlam in in chek ka ti. Mah bak cu mah zan ah zi parha bak ah lung nih a cheh. A thaizing bak cu Pu No Kio bak cu lo ngan si se u ka ṭha si. An khualpa min cu ka chim ti lai lo mu. Mithatmi min te hna chim cu ṭha lo. An inn ah khualtlung an nei. Cu khualtlung cu an inn ah um i cu an khualtlung cu anmah lei khin uh, Lohngan sisei uk a ṭha si a rak duh ve. Asinain mah phu nokiao kha lohngan sisei uk a ṭha a si i mah pa i kan thah lai i a neiah keinah ka lut lai tiah khan a ruat. Satan nih a hlen. Mah tikah cun an inn ah tlung annih lohngan sisei uk a ṭha ti cu meeting an kal. Mah cun a rak kir i a rak kir ahcun inn chungah ti bakin a vun luh ah khan inn ka hram in a rak bawh i Hika a ngawng bak ah hin naam tein a chunh. A chuhka khan a thi rih lo. Mahka i a chuh bu khan itale hi an ihnak khan si. Itale an khualpa ihnak si. Hiti a chuh bu bak khan, a chuh bu, a thisen chuah bu bak khan a va lut i mahka khualpa inn bak ah cun tipak in ai tel i ka cu thi cu thi cu thi cu an inn hi can can bak hi an mileng khan hi ti a thuknak hi can can thi bak hi ai din. Mah bakah cun mahka i punau kio nupi nih cun a tli i kan inn bak a rai. Vanteo, Morin pa aw, kan pa bak ee, kan inn cia cungah ee, namte nan chun ee, rak va chan u law, a ti. Mah te bak ah um, mah bakah cun uvan cu kun thau ai, amah zong nih chim tawn kha thlalang aung in zuan ai tim hi aw. Ka tlek kha thlalang aung sakah in ka si lo kha, a ti. oh ka ti na lung cu kha ṭha ten i venh ka ti mah ti cun kan va tli kan va tli an in kan kal takah cun punau kio cu hi tuak bakah te bakin a thal bakin a thi im cun thisen kha khat mah cun a that tupa kha ka hin kei ka dir ka hin a that tupa dir mah ka hin uvan a dir ve Mah cun a thattupa cu angki kha a thahnak hiti, a va tluknak hiti, a neh dih ko cu thisen kha ai neh dih. Cu a angki kha a lak i a va hlonh. Mah cun yazo heh mu, pi in a lueh an ti mu. Mah thil ṭhalo tuah hi, thil ṭhalo tuah hi luat khawhnak lam um lo ti bantuk khin a namte kha eng-eng chungah va lawmh selaw cu a luat hnga. A namte kha ṭih tuk ah dum ah va hlonh hi aw. Dum ah va hlonh. Mah tik bak cun thatlo bantuk te bak cun tete hin dir a pawng ah ka dir ve mah a ruak a thi duh tawk e ai telmi ruak cung long bak ah hin uvan hei ka cawnpiak kho ha hi tu zan ah ka thi lai ti ruat lai maw za lokran se se a ka tha kumli ka bawi lai ti a ruat hi Misual nih an tha cang hi. Nan nunnak hi mah bantuk si kho. Mah tin thilok he ka kan kal lai ka ti. Ṭih tuk cang. A zan ah le a thlabak nih khan a thi cu o. A thi caan nazi pahra le minute pahra si. Lung in an thi caan nazi pahra le minute ti ai keih ṭiṭi baka kan thla nih cheh. Mah bak cun amah te khan a daih ve aa fiang cang. Mm, kei zong amah bantukin accident in ka thi ve rua lai. Ṭha nih a ka cheh ti bak khan a ruat ve cang. Mah ti bak cun ṭha nih a cheh i mah ti ṭha nih a chehnak le Satan a hmuhnak bakin a tawinak in mu an i khah vun piang thar. Bawipa min thangṭhat ah um ko seh. Hallelujah. Mah ca cun ka chim duhmi cu Nupi a piangthar loin na neih, va a piangthar loin na neih ahcun zeima zat na sak a ring lai. Na nun nai piak a hau lai, thlacam na hau lai. Mah ca cun tuzan caan ah mino na si i nuam ko. Asinain nuamh timi kha lawmh he ai lo. Nuamhnak le lawmhnak ai lo lo. Nuamh timi cu mu nungak tlawva nan i duh, nan i chin, titsa nan i nuam, nuamh. Zaw nan nih sa nan ei, a phunphun nan tuai, nan i nuam. Sihmanhsehlaw cu nuamhnak cu a rauh hlanah ngaihchiatnak a tlunpi. Hi Calcutta lei ah khual a rak tlawngmi kan Laimi pa si khual a tlawng i Hika hin India tangka khi thongkhat ta lawlaw ka hin ka bupi a chiah. Cu bupi cu ka tawng bak lai lo ti hika a zala thongkhat ta chiah. Hika le hin nungak khi ka tuai tam hna lai le ka tuai tam mi poh kha tangka ka ṭhen hna lai ti ka hin thongkhat ta tete a chiah. Mah cu zu ding le an laam le an um ah khan pakhat pakhat in a kulh hna, a kuh hna, a hnamh hna, an lak. Mah cun a tong khomi paoh kha heh tinak le fangkhat ca ka pek rua ti le ka lei kha thonghra ca thonghra ca ka pek ti ca nungak kha pakhat hnu pakhat in a tuai. Amah cu ei mah zan caah ka lak tatak si. nungak tam tak ka tuai khawh cu zu cu ding a ri mah cun inn a ṭin i a vun it ti zing kaa tho le ka tang ka bupi cu ung rua te le a bupi kha rak dih ka hen a nek tete fangkhat fangma tete chiahmi lo kha tang tak bak zei ti awk mah ka thei ti lo ai lomi cu tlawmpal ah ṭahnak, ngaihchiatnak, a tangkaam ah an hloh dih ruangah an chungkhar ah piahtana, nupi he an i ṭhen. Ai hlawkmi cu nu le va ṭhen, tangka vialte sungh, hika i thonghra ca, thonghra ca khampi cu vun ruat u law zeitluk in dah tam la. Mah ca cu Hi cathiang nih phungchimtu zeiti i nuam ko te, sihmanhsehlaw caan sau na mang lai lo te. Mah cacun nuamhnak kha cu zeihmanh temporary lo si mu. Mah cacun lawmh lo he kan i duh ning su. Lawmh timi cu Pathian sinah ra mi lawmhnak si. Hallelujah! Bawipa mit thangthatnak in ko seh. Tuzan ah kan fanu Glorious nih testimony chim. Na ime ai zuam tuk. Ca ai zuam i a ngak interview zong a ṭha tuk. Atu ah yes anytime I can do ti si lo. A kal colh dingmi, vanlawng a zulh colh dingmi a si. Sihmanhsehlaw Khrihfabu dawt a pa rianṭuannak a ṭihzah, mino an ṭihzah hna i atu concert nan tuahmi, nan music Mai ṭha si maw? Mah khan nan tuah dingmi kha tlolh a duh lo. Mah ruangah a pakhatnak ah Pathian a chiah i a duhmi, a sawkmi, ai zuammi, a kumkum in ai zuammi si ko nain mah kha number pakhatnak a chiah lo ruangah kai manh rih lo. Kei cu June lawngah kai manh lai, May thla zongah kai manh rih lo, a ti ruangah kai ma tei lo cuti cu rua tu lo rian kan va tu tuk ahcun kan boss te nan chim mi cu a zei pau yes kan va ti sual ko hna cu si lo mu ani cu si lo eh Khrihfabu ah very important kan nei mo ta cun mei thai ka hman lo cu thlalong kai hman lai ati fast choya pathian a chia long ah temporary chakap te kha a rian ah lut kho sihmanhsehlaw Bawipa nih a ṭhatchitmi a luhter lai caah Bawipa min thangṭhat he um ko seh Amen. a kha testimony nih a chim lio ah ka lung ah rami cu mu uh, keimah le Mary khi Kalemio in khual kan tlawng Halkha kal ding ka si kan kal limah lio cu taxi eh, bei uh, RTC taxi cu Motor zong a um lo, motor tha bus zong a um lo. Maca RTC kan i cik i ba takin kale mi in Falam kiam si in kan phan i hotel kan phan. Mah kan lu cun hotel a khan a khat dit kan ni i nak kan nei ti lo zan ti ma kan phan cun na zan ti ma lei ni deng a kan phan ma tu. Puipa kan ba tok phone e a khan hi cho kan du ko e um lo mi um tar kho tu nang ma na si ti a tha kan cho. Cu tlawmpal ah cun mahka hotel i ummi pakhat khi a pawfa. Ei ei ei ka pawfak inn ah ra hotel ah riang ah lo si inn a kal hau ti le si inn ah a kal le mahka khat kha a lo. Ka chim duhmi cu mah pawfakmi kha kai lawm ka ti duhnak si lo nain khan a lawnter khotu Bawipa kha Maka nu kha a zaw deh i a chuak si inn ah va um hau. Zanṭimpi ah si inn ah kal. Mah cu kannih unau cu khaan kan nei lo in bakmi kha mah a zawmi khaan ah kan lut i mah zan sareng tein kan it i a thaizing Halkha kan kal. Mah te pakhat testimony lioah khan ka theih. Mahca Chin fanu zong lawlaw seh temporary te nei ah a nga lo. Sihmanhsehlaw Bawipa nih a duh cun a ngah cangmi kha philh khawh. Hallelujah! A ngah cangmi kha lamh khawh. Hallelujah! A duh le Bawipa nih a ṭih ṭhan khawh. Bawipa min thangṭhatnak hmu ko seh. Mahca cu zei na tuah paoh ah, nupi na thim zongah, va na thim zongah, rian na thim zongah, zeizong vialte na tuah ah, number one ah khan Bawipa Pathian chia hmanh. Pathian cu lei a ba bal lo ee. Pathian nih lei a ba bal lo. Pathian ca in a pekmi kha a let in Bawipa nih an pek lai. Bawipa min thangṭhatnak um ko seh. Vawlei cungah hin ram, za le sawmkua le panga kan um. Mah lakai hin minung pawl hi kan zoh tikah, mino pawl zong kan zoh tikah, bek ruah a tuahmi mu, thil ṭhalo a tuahmi hi 40 percent an um. 40 percent cu Pathian kan thei ti lo. Pumh zong kan duh ti lo. Baibal rel zong kan duh ti lo. Nu le pa zong zeihmanh a kan rel hna lo. Uh, America a si i, nungak unau pahnih an um i, mah cu cu tlangval an nei i, pakhat nih khan Marang tlangval an nei, pakhat nih khan Minang tlangval an nei. Cu minok tlangval he cun an rak lut i chun lai bak ah khan a khaan ah an lut ko. Duhtak in an um. Khaan an um. An um nih cun, maw ka fa, ziah na nu le na pa zong ka hin kan um ko. Mah ne ka rum in nak tlangval cu na i neih riangmang i, mante cun na khaan ah na lu i na duh paoh in na um ko ee, a ti. A fanu nih cun, Na ceih lo ee, kum hleilek ka tling cang a ti. Zeitluk ngaihchia dah si. A nu cu a ṭap. Maw Pathian, hiti i ka fale, anmah cu sianginn ah khin zeitindah an va cawnpiak hnga? Minak zong dawt ding, Mirang zong dawt ding te khi maw an cawnpiak hnga? Minak zong duh ding si ko cu ta ti. An thinlung khi mit a leh dih cang i, cu minak zong khi dawh tuk in Lai tlangval chungah relnak a va kuh ko. A va umpi ko. Living together si ko. Atu ahcun um tatak zong an duh ti lo. Um i fanaih zong an duh ti lo. Huam lo cu living together khi a hlawk deuh an tiah. Satan thinlung a neimi hna khi. Mah te cun um i a nu cu tap ko. Maw mah lai thai ahcun lai tlak te sifak te khan rak um usalaw. a ṭha deuh hnga. Kei cu ka lungdawi ṭhan ah kan rak si ko. Khatalei ah kan in za si, khatalei ah kan nufa si ti ka ngaihchia tuk. A nau pakhat cu ra hoi i Mirang tlangval he mati thotho cu a room ah duhtawk in an um ṭhan. A nu lungkuai ning le a ngaihchiat ning bak cu a chimchim awk ṭha lo. Mah ca cu tuzaan caan ah Mirang nun hi cawng hna hlah usih. Uico khi thlarau an nei lo cu. Pathian i aan serṭhan cu amah thangṭhat ding, amah sunglawinak pek ding, amah rianṭuan dingah aan serh. Na chawva tangka pia khatnak kha thlarau tlau tlaihnak ding a si. Uico cu thlarau ngei lo cu ta. Uico na zoh i uico na ṭhakkhiar i chizawh na zoh i chizawh na ṭhakkhiar i chizawh sihna na va piah i a rawl na cawk i na zohkhenhmi kha A piangthar lomi tuah ko hna seh. Saṭil saram dawt cu Pathian le duhmi a si. Asinain nang piangtharmi le kei piangtharmi kan rian cu ai dang. Nang le kei piangtharmi nih kan ṭuan dingmi cu Pathian thangṭhat ding, Baibal rel ding, thlarau kau tlaih ding, Mi sinah rianṭuan ding, Saul mi ning ah ṭuan ding, vawlei ah kan caan kan pek ding a si lo. Mah cacun thlarau a neimi, a thi tik i thlarau he rak kal dingmi kha tlaih ding kan si i thlarau a nei lomi ah kan caan le kan chaw kan ba kha pe hna hlah u sih. Mah cacun na tlaihchan dingmi cu minung a si i na khamh dingmi cu Pathian nih amah lawng in a sermi minung khan khamh ding a si. kei vision ka nei hi ka i music group pawl zong kha tu i kan mino tate kha hi ka biak an ca lawng si loin one day nyanna ramah khan bangma anan group nih pakin an ra lai pakhat nih music tum lai pakhat nih hla sa lai pakhat nih pathian thangthatnak a chim lai pakhat nih bia chim lai mino tampi mino thlarau tampi nan tlaih lai mah ka cun atu te hin vision nei cio There is no vision. The people are careless a ti. Vision na neih lo ahcun na rawk a ti. Vision na neih a hau. Purpose na neih a hau. Goal na neih a hau. Bawlung kan chuih ahcun ku kan tin lo ahcun zeihmanh ṭhanem lo. Nazi pahnih chung kan chuih i kan ku lo ahcun zeihmanh ṭhanem lo. Goal kan tin a hau. Cu bantukin vawleicung nan nunnak ah khan kawl na tuin a hau. Cu kawl na tuin dingmi cu thlarau tau pakhat tal van ah na kalpi a hau. Bawipa nih min ah minau kha an herh. Nu le pa nih nu an fale lakah khin ai dawh deuhmi le fim deuhmi le tha deuhmi le chim a ngai deuhmi cu sibawi va cawng seh, engineering va cawng seh, innlo tha caw seh, nu le pa kan cawn seh an ti. An fale rak i an cawnpiak khawh ti lomi zu a ding pengmi a zun le ek zong ai ceh cangmi khi Baibal pacawng sen tila Pathian nih cun ṭhaṭha pei duh hi cu zu a ding pimi zu a ding pengmi le zun le ek ai cehmi kha Pathian nih duh ve lo ee. Pathian nih duhmi cu na fanu na fapa lak i a ṭha bik a fim bik cathiam bik kha dawkaw Bawipa nih a duh ve cu. Mawṭa cu Pathian nih mu, nanmah mino khabak on duh hna cu. Kannih cu kan tar cang cu, tlawmpal ah hi thlam lei ah kalmi kan si cang cu. Nangmah mino kum kul a simi, kum sawm thum a simi, kum sawm li a simi, na no liote khan Pathian caah nung hmanh, nai chiar bal lai lo. Baibal sianginn ah kaimi paoh hi an i chiar bal lo. Baibal sianginn ka kai hi ka nauh cia tuk. Kum sawmli ka sin Baibal sianginn ka kai. Ah, ka va nauh cia ve aw. Kum kul in kum sawmli tiang kum hleikua bak bank ah ka tuan cu maw government bank ah. Bank cozah sal ka rak si kha poi tuk ee. Ziah ka no leo tian Pathian hi hit da ka hruai hna lo ka ti. Ne sinain thazaang a ngahmi cu kan siapa pakhat nih tehte a khaan i Bawipa nih a ka chimh sianginn kai ngai tho pakhat Pathian rianṭuan ah kaan rel tiah a ti. Hallelujah! Bawipa min thap ṭhatnak ko seh. Mah ca cu tu zan caan ah mino pawl uh, nanmah uni lai in pakhatkhat cu degree nan ngah lai. Asinain nan join ṭhan dingmi cu Bible lei khi cawk ṭhan law kan duh piak tuk hna. Baibal lei a cawngmi kha auh an in ngaichih lo. Le thlarau le ngaih, Baibal le thiang, Baibal degree le ngaih cu a ṭha tuk. Mah cacun kan sawmnak PhD si ve dingin, doctor si ve dingin, vawlei lei ah si ve dingin a rak herhnak cu mah ti a si. Vawlei lei a cawng ve lomi nih Thiang Thlarau kong chim tikah ee nih cu cawng lo le zeihmanh a thei lo khi Thiang Thlarau kong tiah kha a piangtharmi kha kan nehsawh. Sihmanhsehlaw kan piangthar ko, kan cawng ve ko, doctor kan si ve ko, an kainak ah kan kai ve ko tikah cun Thiang Thlarau kha an vorh pap ngam ti lo an sei ngam ti lo oh a nih a cawng ko a theih ve ko PAT zong a si ve ko le thlarau lei zong a chim double in bawipa nih khan a thiang thlarau rianṭuannak ṭanh a duh caah bawipa nih mino tampi an herh hna bawipa mit thangṭhatnak ko seh mah ca cun na nunnak ah khan Sianginn kai duhnak thinlung na neih lo zongah Jesuh min in rak ngei ti kha ran sawm duh. Hallelujah! Baibal na cawn bak khan Pathian rian na ṭuan ai thok si. Mah cu na von kai zokzok lai i Pathian caah Pathian ca rianṭuan a hlawk ning cu vawlei cungah engineering hmanh si lo vawlei cungah hin ah zeitluk in business hmanh nei nei lo phaisa zong nei lo zeitluk in rianṭuan lo vawlei caah cun na zun i van ah a tang lo cu. Asinain vawlei i thlarau tau kan tlaihmi le vawlei ca rian kan ṭuanmi cu vawlei zongah kan zun i vaang zongah kan zun. Vaang ca zong tiangin vaang ca tiangin chawkhongtu kan si. Bawipa min thangṭhatnak ko seh. Hallelujah! Hallelujah! Kei ka bo ah kaa cenat. Harnak tampi tong hmanh ning law. A rianṭuannak caah har dingin Bawipa nih raka deu tawn hmanhselaw ka bo ah khai cena zeiruangah thawngṭha na chim lai vawleicung dihlak na kal lai a ka ti i pulpit nei a ka pek i pulpit ka co lo zongah kei cu caan ka co peng ka ti zeiruangah ka laam mi an laam duh lo zongah ka laam laam ka co tho tho hallelujah pathian thangṭhat ka co tho tho keimah caah ne ah um lo um lo Thawngṭha ka chim lo i pulpit nian ka pek lo sale ka laam i Pathian ka thangṭhat i ṭha chinchin. Hallelujah! Hallelujah! Bawipa min thangṭhatnak um ko seh. Amen. Mah ca cun mino na no lio tein na Bawipa caah rian ṭuan ding kha rak i sungphiap. Nu le bang chawva kan neih ahcun fa kan nei hnok kan dinh i fa le an vun um cang ahcun Pathian caah free te rian kan ṭuan kho ti bak lo. kan fale nih a kan awk i kan fale an ṭah ding kan ruak khi cu a va sau tuk cang kan tarlei cang a va si cang lai mah ca cun bank work a ṭuanmi 40% an si good work a ṭuanmi cu 50% in 80% karlak an si thil ṭha sihmanhsehlaw thil ṭha good work zong cu bawipa duhning a si ve rih lo cu. Mah ca cun Beret Rih Word a tuahmi cu zeizat percent lawng dah an um ti ahcun 19,100 percent lawng an um. Le Pathian ca taktak ah a ṭuanmi cu only 10 percent nan kan tling lai lo. Mah ca cun tuzaan caan ah nan kha vawlei mit in maw na kal lai, vawlei taksa in maw na kal lai, Pathian duh ning in dah na kal lai, Bawipa duh ning kha rak i thim dingin Bawi Khrih ning in kan sawm. Bawipa min thangṭhat nak in ko seh. Amen. Mah kha kha that e that bi a tawi tawinak tel tu chim than duh le dinian a man pahnih chungah khan Nebuchadnezzar nih mang a manh mang a manh e a manh mi mang kha a thaizing ah khan a kuttang mi fim vialte kha ka mang kha chim u a ti le Ah, Siangpahrang Bawipa, na mang cu vun kan chim law na mang cu kan leh lai ee, an ti. Siangpahrang pa nih cun, nan hrukhrul, ka mang kha chim u law let u, a ti. Ruat u, tuzang caan ah hin Cawkcawk nih hin mang he manh selaw a thaizing ah ka nu zaanzaan ka mang kha chim hei ti selaw ka thei lo hei ti selaw hei thin hang selaw cu bak a zeitin a mangtu cu amah a si ko mi cu a zeitin hen ah kei nih cun ka theih lai. Ka hawinu nih cun kan pa cu telephone a tleih ti cu hello ti le hawi he an i chawm le mah ahcun an lut dih tikah cun Boy ano tu nai kha zei men ka ti te. O ka trai tu nangmah ni si nangmah ni ta na thai te ka thai lo men chu ti chu. A trai tu ama su kong mi kha sei da an ka ti ti chu o. Ha. Chu kam tak in mang aman ko nan amang a thai lo nan a ti tu. A ko tang min u bial te kha tha nin a story nan thai ko tak cha khan ka mun chim ka mun sau ti lai lo e. Ma khan Daniel te kawl cu kha thah ding si ve. Mah ruangah Daniel nih thlah cang i Bawipa nih a mang le a sullam kha a hmuh chih. Mah hna cun Daniel nih khan Nebuchadnezzar siangpahrang sinah khan kal i zei a ti tiah cun Siangpahrang Bawipa, van le vawlei zeizong vialte a thei i a ser i zeizong vialte a theitu a nungmi Pathian nih na mang kha a theih. Keimah ka fimthiamnak in ka theihmi si lo ee, a ti. Na bang na ih lio cu mileng ah in a man in a lu cu sui si tleu rak bakin um i a tang cu ngun a si tleu khawh chun a tleu i a paw cu dar a si a phei cu thir a si a ke cu tlak le thir ai cawk sui ngun dar thir thir le tlak ai cawk Mah cu na zaang ko lio ahcun lungvan in ahohmanh nih hrilh lomi lungva kha hikaan a tla i a keṭangah khan a tla i mah milem kha ai sat i a rawk dihmi kha na hmuh ee a ti. A vun chim tikah cun no diliam ngai bak ah khan kun i biak va khai a tum cang. Siangpahrang Bawipa a sullam kan chim rih lai ti. Mah Hakha Bawipa nih vawleicung i Pennak komh ding, hmailei ah a ra dingmi a chimmi a si ti. Hi a lu sui a simi Ba- a lu sui a simi cu atu i nangmah pennak Babilon pennak hi a si ee ti. Cu na pennak cu ka ṭhawng tuk ko ee na ti lioah khan a veilihnak pennak Persia pennak kha a rak ra te lai ee ti. Babalam pennak cu BC zaruk le panga, BC zanga le sawmthum le pariat lio lio i pennak kha ka ṭhawng tuk a ti nain Bawipa nih za seh a ti ahcun neitu Persia pawl nih khan an rak hran tuk i an vun co i BC zanga le sawmthum le pariat, zathum le sawmthum le pakhat karlak kha a si. Khualsia pawl nih an rak uk le kan nak an ṭhaw pi tiah khan an rak i ruat. Sihmanhsehlaw mah pennak a dih hi Gun pennak a vun dih i ho pennak dah a rat ti ahcun Greek pennak kha rak ra. Mah Greek pennak cu BC za thum le sawm thum le pakhat in za le sawm ruk le pariat karlak te kha a si. Alexander the Great cu Ral rak a thiang tuk i kum hlei kum a si bakin ral a rak tu. Sihmanhsehlaw kum sawmthum le kum thum ah no te bakin a thi. Zei ruangah tiah cun ral tuk a thiam tuk i Persia pawl zong a rak tei ko nakhan zu a dinh ruangah khan a chan a tawi. Mah ti ahcun Greek pawl cu an fing tuk, an ṭhawng tuk asinain mah Greek ram zong kha Bawipa nih a zau an ti le Roman Empire a rak cang. Rom ram zong cu an ṭhawng tuk, Rom siangpahrang hna cu an lungthin i a hak tuk. Hitler nih khan Nazi Hitler nih khan Judah miphun pawl taikawm pakhat thahnak ah a thahnak cu voikhat cu inn chungah hin Judah miphun pawl taktak an um i ti nan i kholh lai ti taklawng bakin a chiah hna i mah ti ti kan i kholh rua lai ti an i ngaih tuk lang bakah acid pakhat a sur tak. Acid pakhat vun thlah acid ah kap nai an kio an ai ma ti bak cun an rak thi ma dia cun kuang a che i cu kuang a cun a khup nai cu kuang cu electric kha a join ni mu electric baka bok a nei ma bak cun a rial an thi zei ruang ah ma ti cun Hna nih a zuangmi va hmanh Pathian naa tlak lo cun vawlei ah tla kho lo. Cha in a cheh ko lai nain Pathian naa tlak lo cun a tla kho lo. Zeiruang ah Judah miphun kha vialte an ṭih, vailamtah nak i an thah lio ah Judah pawl nih khan a thisen man cu kan cungah kan tefa par chin cungah tlung seh ti chiat an i sermi kha an cungah a tlung. Mah lawng si lai lo. A toi kum sarih a harsatnak ah hmailei caan um ning seh le siapa zong nih an cawnpiak tawn cang hna lai. Kan cawng te lai i mah zong ah Judah miphun pawl kha cheuthum ah cheukhat an thi te an thi te lai. Cu ni, cu kum, cu thla, cu nazi ah thah ding ti ṭih ṭih ciahciah in um. Pathian cu ai panh kho lo cu. Na thih ding ni zong kha Pathian na cazin um dih cang. na lonh kho ti lomi ram ngei na phan te lo. Roman Empire cu cutcok ken an ong chin a hak ko nain chak le thlang in an rak i khen. Mah viacun atu nang le kei nih kan ton dih rih ning ni cu Satan pennak a si tuk. Mah ta cun Israel pawl i aho pennak ah dah an tlak ti ahcun Amasa bik ah khan zei pennak dah an tlak, zei sal ah dah an tlak, Egypt sal ah an tlak. Izipt salin Bawipa nih a vun chanh hna i mah cun Assiria sal ah sal ah an tla ṭhan. Mah nih cun Babylon sal ah an tla ṭhan. Mah nih cun pennak kha pennak pasarih atu Daniel na vun rel a si zongah biathlam na rel a si zongah Daniel le biathlam he ai tlai. Biathlam na rel le Daniel, Daniel na, tlai- na rel le biathlam aa tlai dih mi si. Johan cu a hnupi a hmuhmi a si ko nain Johan a hmuhmi le hlan lio i diniar a hmuhmi kha kuat ṭih a dik ning amah ning bakin an hmuhmi a si. Mah cu cun a lu Babylon ram a dih cang, a ṭang Persia ram a dih cang, a fawh ngun Greek ram a dih cang, a pheichia Roman Empire a dih cang, Atu keti ram hla timi cu ram phun kip hi an i cawk. Kan i fonh lai te nain an i fonh kho taktak lo. A donghnak ahcun a ho pennak dah rak lai te ahcun Satan pennak a lut cang lai. Cu Satan pennak cu a ra dengmang cang i mah ruangah cun cu Satan pennak a rat hlan ah khan vawlei in na tuh ning khan van ah na zulh ding a si ruangah tuzan caan ah mino hna, for kan duh hna, Na nungak lio, na tlanval lio, na tefa kha na cawnpiak lai. Na noktu na neih hlan khan Bawipa ca kan liamnak tuan law na duhmi kha na zul te lai. Caan a um ti lo. Cu caan vialte cu dih cang i Satan pennak cu tukum sarih harsannak kan lut lai i velngeihnak innka ai khar cuahmah cang caah Satan nih biatak tein a kan tukforh i a tul a chuahter i mi vialte hi tukforh ding in i hual ding in pum ti lo ding in nuva i ṭhen ding in mah le mah suitset i thah ding in phunphun in Satan nih rian a ṭuan. Cu lakah cun a karlak te ah Bawipa nih revival pek i a kan timh i Cu a kan timi revival te, a kengtu le a phortu le Bawipa ca a nungmi kan si khawhnak ding ca a nungmi kan Pathian nih thluachuahnak kan pekpiak ko seh. Amen. Kha kan der hna lai. A donghnak praise and worship kha rak kai ṭhan u law. Ah, Jehovah Jireh.